Ni gyda Laura fan hyn, esbonio i ni, ble i ni heddi? Ie, croeso i Dir Gyrryd, dyma Ganolfan Gymraeg Castell Nedd Port Talbot, a dyn ni'n hyrwyddo'r Gymraeg yn yr ardal leol. Felly, esbonio ni, be sy'n arfer digwydd fan hyn? Yn amlwg, ni'n gwybod mae Covid wedi ffeithio lot fawr o bethau, ond beth oedd arfer digwydd cyn Covid? Mm. Ie, yeah, wel, cyn Covid, oedd lot o bethau yn digwydd yma. Um, oedd gyda ni dosbarthiadau Cymraeg, gyda dysgu Cymraeg ardal Bae Abertawe. Yym, yn digwydd yn yr ystafelloedd dysgu. Hefyd oedd gyda ni y Clwb Darllen i Blant ar Brynhawn Gwener. Rydym yn hynod ddiolchgar bod ni'n gallu croesawu Clwb Darllen Cwmtawe yn ôl aton ni, a hefyd Merched y Wawr sy'n dod yn fisol. Felly gweld bod y siop yn edrych yn ffantastig. Wel, esbonia, siwr oedd hwn di gweithio dros y cyfnod clo i chi? Mm. yeah, dros y cyfnod clo, roedd rhaid i ni wneud clic a chasglu a chael apwyntiadau i bobl i ddod mewn yn gloi a jyst pigo wrth y drws, pigo lan ei archebion nhw. Ond bellach, dyn ni ar agor eh, a mae pobl yn gallu dod mewn a edrych ar y llyfrau. Wel, ffantastig, mae'n braf i weld yn amlwg bod pobl dal wedi cael cyfle dros y cyfnod clo i gallu arprynu ac archebu wrthoch chi fan hyn. Ond yr well beth na bod pobl yn gallu dod mewn, wrth gwrs, i, i, i cael gweld pethau, ac mae'n neis i weld beth, beth sy'n yma yn amlwg Hefyd, a fel chi'n gweud, y gallu mynd trwy'r llyfrau hefyd. Mm. Mae'n hyfryd i gael bob yn ôl, chymod, mae stoc mawr gyda ni nawr. Um, mae lot o lyfrau wedi cael ei gyhoeddi dros y cyfnod clo. Um, mae'r llyfrau, rhestr fer llyfr y flwyddyn wedi cyrraedd hefyd, uh, llyfrau blant, bobl ifanc, a hefyd lot o lyfrau newydd yn y gyfres amdani i ddysgwyr Cymraeg. Oh, ffantastig!
Felly yn amlwg mae mamrywiaeth fan hyn gyda chi bawb, ond fi'n lli gweld fan hyn, mae cyw tu ôl i ni hefyd, fel fi'n lli gweld. Felly, chi'n sbonio, mae pethau blant, pethau dolion, pethau ddysgwyr. Yeah.
bach o bawb.
Popeth, rhywbeth ar blant bawb. Ffantastig! Fi'n credu bod eisiau pawb i ddod fan hyn i weld beth sydd yma.

Ni wedi gallu gweld pob peth sydd yma a cymaint o amrywiaeth sydd ar gael. Os mae rhywun eisiau dod mewn, beth yw'ch oriau agor chi? Ie, yeah, ni ar agor di llun, di mercher, di gwener, deg tan 5, a di sadwrn, hanner awr di deg tan 1. O, oh, ffantastig!
Felly digon o gyfle i chi ddod mewn fan hyn i ti gwryd. A wedyn os mae rhywun eisiau cysylltu neu holi unrhyw gwestiwn, yeah. ydych chi'n cyfrwng yn cymdeithasol o gwbl? Ydyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram, felly dilynwch ni.